Ma aneno ripot eni, cwinya oton. Lok aryo, Tongo yen ma wan weng wangeyo ni kombeddi air dong tye lok madit ma tye balo alokaloka pa piny eni. Ki dong tongo yen wangeyo ni cam mukene lutinowa dong pe gubedo ki kero me nenone, yen cal macalo yaa-gi ma wan ma tung kumalo me Uganda, Uganda eni oluo aye watye kwede-ni. Ki dong. Peko pa cam, Nanic waloko kanyi cam mabeco ma myero wacam aye cam ma yang me tekwaro, boo, akeyo gi eni. Ma onongo kombeddi dano pe gitye ki kero me pitone pingo gitye waco ni dyangi bino balo cam pot dek gio me ipoto. Nanic a ladit lobo nono cwalo lok ma ber ka maleng ni Balaa lono dong gua o ki i Acholi region. Ngo ma tye ka timme i tammi?
Luka Balalo me a ki i Acholi Sub-Region tye i laii aryo. Me acel tye i goro me tela ma inongo ni lutela ma megwa ma tye i kin gang ma nongo myero gunen kit ma kidwoyo kwede wi Balalo wek gua-ni. Barak olutogi i Jepa.
Cene. Loka cene. Aloko eni is on on record. I am doing one of the investigations me neno ngo muweko Baralo pe tye ka cito. Ka nino oromo bene ci akato ki story ni kany. Dong ka inongo ni lu lutela ma megwa tye ka neno cene, wigi obiwillo ka nen ni jo ma nongo gin gitye ka miti nongo gubed bene maber-ni gitye ki ning. Pien in latel ecito icung nino omyero ikony lwak ma megi. Ento jo ariyo adek moni obino olure i Jepa. Iweko lwak ma megi dong you have sacrificed them en kit ma lemunu owaco kwede ni, Oweko peko pa orolo pe romo tum i Acholi. Ki dong miya aryo amwonyo ngati moni obedo a defending. Latela bene owaco ni, Baralo bene anywali me Uganda, gudok kwe. I Uganda kany iromo bedo ka mo keken. Pien cik bene aye, which is under the constitution, wa niang eno ni, ento ibibedo ka mo keken ni, ka ma itye cito iye ni gangwu pe, me cito ibedo mere ka mo keken ganga dano ni, ngat a romo bedo mere ka mo keken aye dako ma kinyomo romo aa mere cito bedo ka mo keken, pyem nongo bene tye ka cito ganga cware. Ento eni ma gitye ka bino ki lee dong ni gubin gubed ka mo keken ni, gua ki kwe, where is their origin? Otye ka bino kwede i ngom angagi? oweko lweny me ngom tye matek. Ngo ma tye ka timme kombeddi-ni? Calo lakang ma ineno ni, ka wacito Amuru, ka ma lweny ngom tye iye madwong-ngi, lacen ca kimako loris apar aryo ma otingo dyang ma romo cokcok alip acel ki miya aryo, loris aboro otingo dyang ma romo alip acel ki miya aryo, kiterogi lakang.
Dong ipenya kekeni, iwacci, 'Ngom lakang ma nongo yaka yang ki mir Madivani ni opur ki tyang-ngi? Tyang pud pe kicako pure-ni. Ngom dong ocako loko woneo. Wone, Madivani dong pe. Kitye ka miri baralo wek obin ogwokki ngo? Obin ogwokki dyang? Acholi ma yaka yang obedo i ngom eno-ni, pi ngono pe kiye wek odok cen ka pur i ngom eno-ni? These are the issues ma inongo ni lapeny dwong. Ento ngat a romo gami answer bene ngo? Pe. Icito i opic pa ngati, cit bot ngati. Icito i opic pa ngati, cit bot ngati. You find, Lacen lacen inongo ni lutela gire tye, ento lutela bene tye ento pe gingeyo ngo ma gitye ka timone kun ka ma gin gibedo iye bene ka ma gitye iye. Pat, Latela me par pe amako nyinge maber ma obedo i kin piny me neno i ka ma piny ki wango ma ka gin aye in weng ineno i kin piny tye piny mere tye ni ong eno ni ma tye ka waco ni ka ce ngato mo obino tye ka leko dyangi ni i ngo ma megi

Cen Anne, no damage obedo tye. En oweko pud naka naka wacine dok cen oloko ango? Loko President Yoweri Museveni. Emma kit wa an eni ma abedo eni ka atye ki ngom eka angwen, barbed wire aketo i iya umu atyeko. Ento keti ngati mono owilo ngom eka miya cel. How is he going to fragment that land me making sure ni i fencing wa weng? Kun ngom ma bene tye ka wille ni kit mukene kitye ka encroaching weng ngom pa dano mukene. Aya ngom bene ma kiketo i Barbed West kit wee eka angwen eni kit mukene kitye ka encroaching ngom pa ngo? Jo mukene. Jo mukene tye ma giwilo ngom pi gingeyo ni ngom ma ni ka awilo myero awek kong yad moni ocite owek the no man's land i kin an ki kin jirani ma mega ni myero wawek ngo? Wawek ngom. Ngat moni mere bino keto i wange ki kome ka ma mege ni tye iye ci ipenye kekeni iwaci ni ka an bene aketo i wange ki kome Wall ma dong obedo ki ni space ma bedo pe meno gingi moni ma kiwaco la kodi gingi marac-ci ma bedo tye. That is why ka in iniang ngat ma niang ceng jo wa ka iniang ba ka imito neno ni wegi ngom muyubo ngom ma nongo kare ma wigi dano tiyo-ni en aye jo ma guyubo ot cities cities ka icito igulu Cung i kin odi, ineno ka ma nongo kodi dong tye iye-ni. Yes, yes. Meno nongo jo ma yaka yang giniang ni we, kadi ka watye ka yubo ngom, we should leave Kakato. ah, kakato pa dano. Ento ma wigi dinge-ni, en aye gin giyubo me mukene kato wa i pa lawote, mukene kato wa i pa lawote. Gibino gipito yen, in ipito yen-ni, ipito i standard ma kining? Iweko moni mo- no man's land moni tung bot ngati moni ki tung bot ngati ca-ni, lakodi gingi ma pe konyo dano, En aye gingi ma tye i acwele komedi, gingi ma bene kore pe. Amito medine ni ni i lok eni ginolem munu waco ni two wrongs don't make right. Miming pa nge kit aromo gonyone kede ki leb acwele. Leb bal aryo pe romo weko gin moni tire. Yes. Man komedi peko pa balalo. Kombedityeyo ni ngom pa Acholi ma kombedi nongo dong dano tye kok iye tutwal-li. Of course, balolo tye ingom pa Acholi ma jo mukene pe giye, ma cik pe oye ni gubed iye. Ki dong peko ma kombedi watye ka lweny iye, peko me ngo? Me tongo yen me makar. So wan dong watye lok ma ngat acel tye ka wacone kenyeni ni, pien balolo tye ingomwa, waye tongo yen me kwo pien pe waromo pito cam. Eno bene pe lagam. Eni pi lagam, kong miya acel, lweny ma dano tye ka lweny pi ngom i Emma. Wan watye ka neke kekenwa wek wagam ngom ki bot omegiwa ki bot lumegiwa, wanong yo wacato. Watye ka cato ngom bot nga? Bot Walana. Nongo wakelo gicoko? Pien tek onongo guwil dong gitye i kinwa. Ka gin gubino i kinwa, gin dong gikelo lee. Acholi tye ka waco ni wan dong pud waromo pur pien dyang tye ka camo camwa. Dong watmito tongo yen aye. Ka dong pud wupuro, wutongo yen bene dong diko tum mo. Bene pe wupuru dek, wubicamo ngo? That does not fix the problem. Exactly. The problem tye ni dyang kita ki waco kwede ni ka in inongo dyang in ngomi kita yaka yang ki keto policy Emma. Mm. Ka in inongo ngomi dyangi ki mako dyang eni ki cero ki chuli for the damages which has been accused. Mm. Gin na miro dano ngeye ye ni dyang odonyo ngoma lucik jo ma ti tetela LCs ki ngo gini miro gubed tye. Mm. Wek ki nen ni ngom lokeni ki tyeko. Ento lakwel lok ni wan dong pe waye puro pur pien moralo tye ka yelowa, gipe ka konyowa, gitye Ka ka kelo wapiro dyangi. cam ki ca- eh, dyangi Any, balo camme. any ding wic, ding wic, any is. Pe aromo wacci ding wic, ento No. myero waro, myero kong lutela ki bene luteder gukatte ki lok mapat, lagam mapat. Lutela okat ki cik ma. Tye cik eno ni must be implemented, dano ma tye i kin gang myero onge ni yen pe kicamo dek kicamo. Ka in iromo tongo yen, pe iromo tongo yen kombeddi ci ikwanyo cut icito inongo ngo? Gin acama. Lutino matino bene tye i gangi ma megwa. We must work towards Fixing problems at a family level, not at individual level. An larubi aromo kwo pi kwona ma ceng jwi, ento lutinna ma tye gang pe giromo kwo pi kwo ma tin ki diki. Pien ma nyim ma megi tye i kom an, myero ati matek adada. I tong makar ma pe ocek tin, kun an latin atika tye mito dek, pe tyeko pekona.
Inywako lokani maber dok maber adada eni. Ento eni mere tamwa pud kany wani keken.